Nos infernu na pasin la di seti ke ki ta lingua na mi dje ko ban dje fai akontise ma mi na mininu nunka trai na mi di ningen N trai na mai di mininu ku tonton ke la N sabi ma si da N ta da ma N fla-nu ma omi magru pa sota bu dexa N fla-u sin ja isu di sas pasa na kale Nho-nho fla-m un ber pa N ten serteza li Fla-nu ke na pasin la di saitu Ki nase dintu ku mi fla ma, Ba ka dese-m. Nhos fla, N pô-l. Atina nho ka obi kuse ki N ta fla nhos. Fla Jezus, Santu, ba ka de pamodi ta sota mininu ku pó, pamodi bo i ka ta sota omi sima el. Bo sibi ma na un kuza, ka pamodi Jezus Kristus Santu sa ta djuda algen sima Pai, pamodi sima el ta djudaba algen, mininu a ku ta sta ku un mudjer, ami a vive ku mudjer ki ten fidju. Má, mosinhu, sota mininu na sola pé. Bom, mi se nha fiu ki n ta konta ma un sota, n ta pê o grandon, n ta piza. Mi n ta kre gosi, nunka dja pê mukau pa furu tanbe. Dja n fla dja. Mozinhu mininu, asi ka na. Mozinhu mininu, kuse ki ta fase-u di tantu bo pega pa sota algin ki ta sota mininu ku po na pé? Bom, mi ka ta sabe pa ki ki fladu. Ma mozinhu, so ki munta gen ta konfundi Kauverdi ku Merka. Cabo Verde é um bosta de país. Então Cabo Verde bu ta bu ta bu ta mata ti ka morre pa pa pa ka e trexa pa mata pa ka mata. Já isso de salto fla nos ta dinto ka dja. Mocinho si cre bu fi abo abo si eu a pre si si eu a trubunal primeiro vez través de bu filho ku guarda so pora pole pole menino ku pode tanto asi ki ta ba ki ki ki pa hospital então ko pare. Nhos pensa menino é saco de treno. Monte de nhos nhos ta macha nhos ta. Pidi dadu na ku. Pesualmenti nhos sabi di konta da mininu. Konta ki mininu ki mininu ki mininu se se ka ta fika ketu pega-i dintu kolu tranka porta. Nton ke ku se mas purkiko ta sota ku bo. Mozinhu ta imajina pumerba bes bu ta avizadu mozinhu imajina un kusa N ka sta nun omi pa ba pega nha fiju pa sota ku bo pa N da konta N sikuta algen ta mata algen nhos ka sabi kuse ke fiju nhos si nhos sabi kuse ke fiju nhos ka trai na mininu mininu bon konbersu e ka sota obi o minha mai ben ku po pa matan. Pa N ka pari, N da-i dés nétu. É kuzê má, N da-i dés fidju. Mosinhu Pó ka ta iduka nen un mininu. Mininu pasa un fala ku el. Sô ki ten un monti algen ki gosta di. Nton, sta virjen? Sta virjen? Nton, monti ténpu. Sta virjen? Dja ta monti ténpu. Hã? Tá, sénpri, sénpri aki. Da ki el ta konprimentu. Pa ómi ten koraji, kara di ratxa-l kadera. Bu fla ma ma dja bu so bu so ta minina. Pa mau katadu ya ku mun ten ke ta pidau na ku. Ami nga ta fla, nga ta fla, kualker omi ki trai na miniu pa pul na kadia. Ya ya nta ton ta fla, si bo trai na miniu po pul ntu kadia. Ja isu nu kida yuntu na mesmu zona, bu konxe famia tudu ma seta so ta miniu anti de mata pe pul na kadia. Nhos koe nhos kada nhos kada konta omi ki da mininu ku po la kau verdi ki pasa mo. Nhos ba ta vinga ku pe ami pa danu Muita algen pode sibi, ami nka sabi, nka kre sabi. Ma so e ba kadia me. Rapaz, nhos ki sta na kadia nhos dele obu na ku. Mi ki manda Ricardo pa da. Kontinua, nhos tambi, ami txon ki toma, ten muita kofia dena ki ka ten letra, ka ten kabesa. Abo dja algen dja ba ka dja ten kazu na trubunal un bes, traves dela mi nu. Kontinua, nhos pensa ami arka Kau Verdi ki ki timentu ka mata ku ta pun na kadia. Kau Verdi ku ta da. Mo tem ma ami mininu dja nsota sin. Nha sota ma ki inda ka nasi. Ami n ten 10 fiawe ti oxi nha fiu ka ta fla ma n pui mon na el. Nunka! Purgunta bo obi, nunka nha fiu ka ta fla ma n kusa pui mon na el. Nunka! Kamarada Amir, pa kuzê ki pamodi ka ta difendi? Sta un monti omi da mundu li sin ki ta pidi dóna el rostu, nhos ka ta briga, el ta el ta ta dai na mininu. Nton, ka pode. Nunka n ka da na nha fidju, ami. Nunka! Nhos purgunta, nha dés fidju? Nila ka oferta, nhos purgunta si se ta lenbra un kusa nhos fla-l. Nhos pensa krê mi tudu algen ki sima nhos ka ten kusa ki nhos kria burgonha na komentariu. Pamodi ami, ami n ta sta ku mai di bu fidju ki mininu n fitxa na bo, fla si, Oi, i ta flanu sotan? Pô, da-m tiru ka ta kusta. Gosi é un papetxô. Au, mininu é pa sot. Nton, gosi é pâ di lunba ku pô. Na Cabo Verde, dja ku po ti mori. E ti ki mori pa ku sa punu na kadia. Nhos pensa ma nhos ta ta fazi live nhos pensa, yo Cabo Verdeano, es gosta di sta li nsin na ladra, e ta ta konta omi ben un monti di makaku ben ta konta omi ta pidi pu po ta puro dintu ratxa di kadia ago ago ta ta bai ta sota mininu algin. Ami nta kria pa un di nhos pa nhos ba sota nha fiju pa nhos sota nha fiju pa motrau si bo kira kobu ku panu. Pul.

Gosi ou ta ou ta ladra bo su ba ladra dintu dintu kadia nhu fla ami ami n krê ser ingen kadia mas si bu debi bu ta pa e kuzê mas. Boa tarde, boa tarde nha tia. Agô pô fla mi é normal ami nu ku pô. É normal sim pamo nu nu kira na pô. Mas nu nu ka nu nu ka sa na covid. Lixonburgu dja ngoi argen sanha na si mininu dimas tomadu mininu. Agô agô agô ta pari ta sota mininu ku pô sima sima buru na cara pamodi e mata kabesa nton.

Na sota mi nu more. Abo mo si, abo nton ami nga ta fla sota ki ta ba trubunal, nhos ka ta ntende inda. Klerir, pa bu sota ti ki u ta trubunal pamodi jau sota dimas. Mosinhu mi, tudu mininu ta da un palmada na kadera sin. Ma argen dja dana mininu un bes, i akazu ya trubunal di sugundu bes? Bu ta oja. Mosi, po so, mosinhu ami nka sabi si nhos ka ta ntende kuze nga ta papia. Sota mininu ti ki ta ten un pontu ku ta sota mininu dja ki ta ba ospital e ka sota ba ta kre mata pamodi sima ba ospital e si ki podi ba simiteri tanbe pa n blokiau n ta mostrau bos sa sa di ntudu ratxa kadia ioio nhos pensa ma mininu mi e koka ki sta na mundu a nhos ka ta intendi kuse ki pasa nhos nha saltu mi munti kusa n staba kaladu n ka ta papia avia bu ten kusa ku ka ten n ka ten nada ver mo sinhor pamodi kel kusa ku ta fasi li bu ta paga li. Abo modi ku ta da ku mini ku po ti ki ta ampara hospital. Abo ke mini ku da ku po ele ku se. Po pega un un se un mini po sota ku po ti ba hospital pa kura. Nton e diabu ku ku diabu ku pari. Ora, a nho kre nho ka ta pensa na nho kabesa. Pa bu sota un mini ti ki ti ki ba po imajina si bu sota ki e ba e ba hospital imajina kantu bes ku sota ki ki ki bu kura na kasa. É é kel parti li ki mutu algen n ta seta ku ten mutu algen mininu djo la kau verdi mosu na éra ku po ba moru mes dje la ku po ya ospital sugundu viaji é dentu di undi simiteri kau verdianu gosta di merda a ku ergen ma sta na dja sai di kaminhu e sta di apoia apoia go pa sota mininu pa ba ospital pa kolo pa kolo di ospital gosi tanbe ta ku mi dja be ta dradu obu na furu. Sima e koban vede ja idu tudu estadi i juda munti algen sin ma e ka bon ma e juda ki ku tin ki ta pia minhu poso ota ki ta ba hospital nos bin fla tra minhu ku poso no so na pia so li ka ta dadu konta ma mosi no no bai no ben goma ami ja vivi ku mudjer ki ten fidju ma mosi ten manera di dai na minhinu ma mosi pa dai na minhu gosi li sin. Sima n sta li pa txomadu Nelson Mo bu fidju sta na ospital ki Maria Luiz si mudjer sota Nhos tenta intende kuzê ki nha ta fala ku nhos pa nhos ka ben ladra Sima n sta li i n ten nha fidja la Purtugal Algen txoma n txomadu gosi ma mi nu sta na ospital pamodi si omi ki da-m nha fidju ku po e pistola pa n konpra pa n txoma pa n dispara-bu 14 tribu na bu rostu. Esi yo, bu ta so, bu, yo li, nhos olha, mozinho, não, não tá chegando a um ponto que sabe não entende. Bu tá só tá assim, mozinho. E dei um pai mara, me na castigo. Agora pô solta, já vai ao hospital. Amanhã é um Nikita vai chegar por uma cadeia. Quem que tá respondendo que pergunta ali? Se hoje eu solta, vai ao hospital. Amanhã, agora.

Lixonburku onti ku irmons ta pasa saia na mi nu puru dintu kadia ti na ka sai Jairso e balenti ku era un di kes ta la e balenti sota mininu e balenti sota mininu bon ke e kel la propi dintu li au tingi ta mininu ku po ki ki ki pa ba kura la hospital pura mininu ku po ti ki pa ba hospital Nah, moti. Nhos, moti, nho, pa nhos atxa la ben más. Timenti nu ka mora, nu ka sta mo ki nu ta pasa. Ami N ka ta kre dizê ningen ka djema ami omi, ami omi ta dai na nha fiu ki ta npara ospital 38 N ta dau, N ta dau kes 6 tiru, 6 bala mo, N ta mostrau si é bo ki abi, ki abi fanabi ki pari. É só paranoia. Ta pega mininu di algen ta sota. Ta sota pa mata. Kila ka trosa. Ma mosinha mi n fika tristi pamodi kantu ki ba kadia ki ki flaba mi na kadia. Ma mosinha ka fai teleabizu si eu tinha ka si tinha pursera na pe. Dja tinha kazu na tribuna através di kel-la, se fase, fase di abuzu. Kel-li, ami N ta fla nha pontu di vista di si, pamodi e si e si ku tude algen ta mata algen ka ta ba kadia, bu ki ta fla Teflon ia mata algen. Bo ta intende? Nau, ami N ka sta ta julga Jailson, má ten un kusa ki nu ten ki ten persebe. Mo tinha primeru bês, bu ta purda ami ki kusa li, ki kusa li, má tanbê é di família. Si bu atxa na família ta dadu inimigu pô, otavi bu ta atxa sábi pamodi ka sabe difende. Mozinhu, ten un kusa ki nu ta pudi da algen sin. Dje da-i dje da-i un bês, más ô ménus. Má mozinhu, pô na. Ami si ómi da-l na nha fidju ki N para kadia, N ta mata-l. Kenha ki krê basta ku nha mai di fia pa da-i na nha fidju pa N para kadia, si N ka mata-l, N ta mata kabésa mi.

Pode entende? Ami nta kre nos tudu pa nu eduka nos fidju, pa nu kida nos fidju ku pas, ku amor, trankilu. Si si faia nu ta da un pai mara sima si. Ma pa nda pa dja nda dja ba ospital, dja nda dja nba trubunal, dja nda dja npudu pusa na pe, dja nda dja nba kadia. Nton e ti kemada nton pa ku ta fla-l? Omi, oge nta nha oradja kadiera nton. Lixonburku, djoli, Lixonburku bu ta sai na mi nu dimas. Na rua es ta obi es ta toma mininu. Bon tanbe dja undi es ta la ba so ta sima el tanbe ta mostra diminiu saku di trenu. Ami un kusa ami ka ami ka traina mininu ki ka di nha fiju. A ke a ke seta tanbe sota. Sta sabi ami ka ta fala mal di Jail ami ka ta fla mo sin e ka sabi no. O mininu ka sabi difende mo sin.

Pior coisa la polícia pe dadu 18 bordoada. Pe la pe xinti mesmo dor ki mi nu xinti, pe xinti tanbe. Pô, mi ka gosta ninguém na mi pa ba kadia. Mozinho é humano. Quer, quer mostrar também que isso para ti mora é humano. Mozinho, da conta é verdade. Alguém nasce filho com si mãe. Ta mata algen na un minutu. Jailson, mi N ta kre antis di bu sai di kadia pa bu dada kobu na furu pa bu xinti dor, pa bu para di dai da mi pora. Kes omi ki N ka ta mutu gosta di bo sta di volta mi. Bon gentis, si nha fika fixi, Dios ku nho, Dios ku mi, pa tudu bon ku lader, buru na txal. Kuzinha, omi nasi ku un forsa ki ta sota mai di mi. Aki N ten kabesa riju, pega i bu fitxa dintu di kuartu, aki sima i txiga, dai banhu, bu akoe-u, pui pepa i tura bu baza i dobu. Mininu na Europa ki mininu fasiu ka bai faze xu i txê dintu kuartu ki e ka e ka ta konsigu mante kal dexei la dus dia ta e so kumida ku agu o papia mininu ta sota mininu sima sota katxor ma masi no noe noe nka fika sai pamodi nka ta ke peka dipoi ten si fiju si familia ma un kusa e sabe aki no sa ta fasi un kusa ki ka ta difendenu ki so no ki ta da e sabe. E si ku pé ki N ta mata algen? Jairson, dja bês pa tras na mi, ma skuta-la. Omi ka meste, mi ta nsoia pa mi sra, kal é ma ke sai ta i ka tra más.